right eh, zviri sei matraders eh, pavhidhiyo ranhasi tiri kudzidzisana kuti tinotrader sei rising wage handiti ka tinowana sei entry redu rekuita sei rekusela rising wage uyezve tichange tichitaura kuti chii chinenge chichitika panenge pachigadzirwa rising wage handiti ka right chekutanga ndechekuti kuti tikwanise kuona kuti iyi ndo rising wage yedu tinoona ne matrend lines handitika takati kana tichidrowa trend line tinonotsvaga panenge pane matouches akaita sei akawanda ndo patoita sei patinodrowa handiti right sepanapa todrowa takadai sekunoku todrowa chin chin chedu chakadai handiti ka chipeteni chedu chaita sei chabuda bhobho handiti saka zvinhu izvi ndezvekuti pamunenge mutori pademo pa papayo munenge muchitoita sei muchidzidzira kuita sei kuzvidrowa zvinhu izvi handiti right saka chikuitika ndechekuti pari kugadzirika peteni ichi ichi panenge pachishandiswa mutemo wedu we

Structure iyi haisi kuenda mudenga straight iri kuenda ichigadzira kashepi aka aka aka kakadai aka ndokachi kaweji kachona handiti saka painenge ichigadzirwa ichi tine vanhu vanenge vachipinda mabhayi kunoku kuzasi kunoku handiti vari kupinda machi mabhayi mumaareas muno mumatrend line muno handiti arikupinda machi mabhayawo zvakaita sei zvakanaka naka handiti ka right kune vamwe vanji vanonzwisisa kutrader chinhu ichi vanenge vachiti vapinda mabhayi pachinopinda kutrend line kunoku obva abuda handiti pachinodzoka pana popinda bhayi pachinodzoka trend line obuda handiti ka ndo metsi dzanenge achiita sei dzanenge achiita kozoita vamwe manje vekuti anenge achiwedzera maposition umu umu umu pachiri kuenda kunokuka haaite sei haabude mastoplos ake ari kumaisa kuzasi kunoku handiti kuzasi kunoku saka zvinoitika nezvaunodeo so mastoplos anenge achichengetedzeka handitika nekuti maketi haisi kudzoka kunoku handiti on the same side Market iri kurova vanhu vari kutsvaga chi maseu nekuti chanoitika ndezvekuti ukapinda seu yako panapa handiti stop loss yako chaisa kupi muarea umu handiti chichambosela but pachinodzoka anomuona move iri rakarova mwana wenyu saka ita si akaisa stop loss yake kunoko poitawo vamwe vakasela area inoyi handiti newakasela chi area inoyi handiti mastop loss avo ari kupi ari muarea munomu of which tikanotarisa kuno uku tinoita kudhirwa chi area yedu yechi yeresistance handiti right patiri kudhirwa area yedu yeresistance ndo kunhu kuri kufanira kuenda chi pattern yedu inoyi handiti pattern yedu kuti tizive kuti entry raibva tinofanira kunonotsvaga anonzi mareversal patterns muarea yipi Area yedu yechiiko ye resistance handiti ka tichazuma zvakanaka naka kuti muite sei muvone handiti right apa tiri muarea yedu yechi yeresistance kuno uku handiti saka kuno uku vese vemachi vemastop loss varohwa ka vari kusela vari kutrade against chi trend tasara nevebhayi vebhayi vevaye mastop loss avo ari kuno uku handiti ndoda kuti munotise something panapa takagadzira double chi double top handiti ka its either tikasvika muresistan munomu tichagadzira double top triple top head and shoulder nezvimwewo zvimachati patterns zvinoratidza kuti aya marevesawo chati patterns handiti kune vasati vaona vhidhiyo ratikaita remarevesawo chati patterns infact remachati patterns ese ngatipinde muplaylist akanzi introduction to forex tinoona handiti kana zvadaro manje apa toziva kuti maketi yedu yaita sei yaibva handiti kana wakunyatsogona kunanganisa ndokwaunotange kutsvaga entry rako rekutanga kunoko handitika izvi zvinhu zvinodzidzirwa pademo handitika e, eh, but zvamuchaitawo neinformation yandiri kukupai its up to you this is not a financial advice haisi advice yekuti tenga kana kutengesa handitika eh, ndezvekudzidza chete its for educational purposes only handiti panapa tichanotsvaga entry redu panogadzirwa second leg raemu kuti tive safe kana tichitsveda mumaareas esupport neresistance tikati stop loss toisa kupi kumhiri kwasamora kumhiri kunoku uku ndokunengwa nechi stop loss yako saka mutemo wechinhu ichi ndewekuti pabase patatangira panapa ndo panofanirwa kunge pane chi tora mari united yako take profit pakufamba handitika saka ndoda kuti munotise muone market painodzika kana chitrader zvinhu izvi inodzika ichimhanya ichimhanya haisi kupa nguva yekubatanidza vanhu ava nekuti zvinoitika zvekuti vamwe vanhu vanenge vari offline ka ee saka moment yavo unozongotrega ndivhure kudai kana wangapinda kuno kumatrades edha kuti uchaona akumaprofits mashoma kana kuti zvaendwa ndosaka market ichidzika ichimhanya pabase pedu panapa ndo pane chi take profit ende makanotisa muone patikana tinosvika base ino rinenge rachiita sesupport ka anomuona market akatombonoita se tombonobouncer handiti ka right ngatitsvage imwe chi imwe pattern ti tifambire nyaya dzacho tikangoita two chete right exactly iyi iri boy kune imwe here kunyatsooneka uku exactly right eh, chekutanga kudrowa chi masupport endi chi and resistance edu area rinyatsofambira market zvakanakanaka ichibouncer bouncer ndiyo iyi da tadrowa handiti notisai something panapa handiti ka tikudrowa chi weji redu iri handiti ka right e, panongoshanda same concept yataita se yataexplaina yeyi handiti yekuti chii yekuti vanhu vanenge vachipinda mabhayi vanenge vari safe handiti ka vanenge vachipinda masewo ndovari pakuita sei pakuchema vari kupinda mabhayi vari kupinda maareas api epatrend aya handiti ndo maareas echi evanhu vari kupinda chi mabhayi handiti ka right vesewo maareas avo ndiwo aya mastoplos avo arikuisa kupi kunoko obva arowa nemove iri handiti mumwe ada kuzvishandururana kutrade against trend panapa arowa nemove ripi iri mumwe ndururana kutrade against trend panapa Asi amasoplos ake papi panapa ari wana move ripi iri handiti kana right then tikadanonotisa inoyi pattern inoyi yane kakusiyana mbishana neyataita uko yasiyana papi panapa handiti kana right panapa e, tine video yatiri kufanira kuita ndichiexplain anonzi maorder blocks handiti kana right ndosaka ndadrowera zoni rangu panapa kuita kuti muone kuti kunokuti ndakusiya kunoku handiti ehe ndokadzoka chi market yedu kunoko but tichazoita sei tichazoexplaina pachi pavideo iroro but kana makatraina traina makutoona chi pattern yagadzirwa apa ishi ishi handiti taiziva ka pattern ishi ish pattern ish pagadzirwa double shi double top handitika right saka iyi pattern yedu iri apa timbo titange tabvisa tumasino tupasanyanyoita janki janki azotange kumbareka right pattern iyi yedu iyi handiti muri kuona kwayaitikira kumusoro kauko handiti kumusoro da da handitika saka zvaunenge wakunoita manje ndezvaunoda so patake profit take profit number one iri pabhesi pedu hazvichinje mutemo iwoyo ngati tese tofanira kuujaira number two rinenge richi previous law ane mapabata manje ndomates dzinenge dziripo pachi pakutrida mawages saka toziziva sei kuti sin redu rakuita se rakuibva ndopatataura tikati market painenge yakunopinda muarea samasainzi handitika on this case haina kutipa chi masainzi patikapinda muarea muno yakadzoka kutop kuno ndobva yadzoka mutrend handiti ndobva yagadzira chi emu unoho handiti ushu ushu ari apa ushu ushu emu uyu after tagadzira emu takutsvaga macandlestick patterns ndowatinoconfirma nawo kana wangori munhu anoda kupinda faster faster tantine first entry iri pagadzika ingulfing panapa stop loss yedu kupi kumhiri kwasamora handiti but akazodzoka akanyatsogadzira ichi Inonzi evening star i opposite yechi morning star baba takaenda takaenda handiti ichingunovhara panapa tobva tapinda chi entry stop loss kumberi kwa samora take profit pa base handiti ka ndomafambira anoita sei anoita chinhu ichi handiti then eh, tichaita rimwe video tichi explaina inonzi trend line breakout strategy handiti saka ngatigare taita sei tasubscribe handiti ka nekupinda ma whatsapp channel mune vamwe kutiktok mavhidhiyo tinochita se tichipotsera potsera handiti saka kana vhidhiyo rinoda kubatsira tswanyashi like button handiti ka ungosiyawo kana kacomment ka kanoti motivata kuti tirambe tichita se tichisota sota masini handiti right ngatisanganei pachi panext vhidhiyo